Терлек сакланышына килгәндә, безнең февраль аенда район буенча 58 баш мөгезле эре терлекнең үлеменә юл куелган. Үлемнең үрчеме, үрчемгә карата чагыштырмасы район буенча уртача 5 процентны тәшкил итә. Бу саннарга килгәндә, 1168 үрчем алынган булса, шуның 58 башы үлемгә киткән. Ел башыннан район буенча 128 баш мөгезле эретерлекнең үлеменә юл куелган. Үлемнең үрчемгенә карата чагыштырмача 1 мартка булган сан район буенча уртача 5 тә бөтен 4 процент тәшкил итә. Сан белән 2404 үрчем алынган булса, шуның йөздә 28-е үлемгә киткән. Район буенча февраль аенда булган үлемнең узган ел февраль ае белән чагыштырганда унсигез башка ким. Ә ел башыннан алганда утыз җиде башка ким. Моны таблицадан күреп үзегезнең таблиц күрәсез, кызыл графадагы. Кешеләрнең разницасы бар. Ай эчендә үлемнән сәбәпләренә килгәндә, иң күп үлем ашказаны, эчәк авыруларыннан 27 баш, бу 47 процент, сулыш алу органнары авыруларыннан 26 баш, калганнары. Сыер башыннан барса февральдән, равенсиника күп чыга. Анда кемнеңдер яшергән үлеме кирәк түгел инде, бирәсе булса бирсеннәр. Ну, биреп бетерсәң дә күп инде, ну, әле былтыргыдан да күбрәк бит ул. Шуңа әйтәм мин сиңа, 28 булган, быел 33, җидегә арткан, февраль аенда да синең өчкә арткан. Бирүен биреп бетер инде син, биреп бетермәй кала күрмә, ну, үтермә, шул гына. Так, хәер. Так. Әнәкнең юк бу елда үле бу фарис. Каян каян дөресен? Яра. Башак, бишне бирә. Башакны кая? Бараданың башакны ел башына. Не бирә. Он җидене бирә, но аның ким, но все равно күп. Башакны. Башатның күп, тәгаен сәгать.
Сакланыш динамикасына килгәндә, 2020 елның февраль аен да 2019 елның февраль ае белән чагыштырганда район буенча уңай якка үзгәрешләр күренә. Узган елдан 1,9 процентка ким. Алдагы безнең инде һәрбер үзебезнең оешмадагы Врачлар һәрбер хуҗалыкка беркетелгән. Шуңа мин инде алардан таләп итәм, барсыннан да шушы хуҗалыкта обстановканы сорарга тиеш булам бит инде. Шуңа алар, бәлки, сезнең белән элемтә связьләре, телефоннары бардыр инде.

Сеннең службадан терлекчелекнең бик күбе берсе тора иде. Бик күбе берсе сездән тора. Синең кул астында да бөтенесе дә шуңа күрә җегетләр бар. Хәтя менә шуларны без бергә эшләткәндә дә әле күп кенә терлекчелеккә файда эшләде ек. Шуңа күрә синнән бик күбе йөртәләр. Юкка куймадык сине, яшь дип, энергияле, киләчәге бар дип, шуңа күрә әйбәтләп, теләп, таләп итеп, хуҗалык җитәкчеләре белән Сиат сәгать элемтәдә торып, менә шул армияне эшләтергә инде, ди. Менә. Вот сиңа, ди, терәкләр. Яңалык, яңалык инде әйтеп кенә китәсе килә. Унсигез нче мартта Казан академиясендә быел чыгаручылар, студентлар бар. Шулар белән инде барсагыз ие, дип әйтәсем килә хуҗалык җитәкчеләрен. Унсигез нче мартта очрашу.

Тыныч иде. Февраль аенда чиктәш Башкортстан Республикасы Туймазы районы Агрогусь һәм Чиләбе өлкәсенең Копейка шәһәрендә урнашкан птицефабрика Челябинские кошчылык хуҗалыкларында кош гриппы ачыкланды. Вакытлыча Чиләбе өлкәсе һәм Башкортстан Республикасыннан кош һәм кош продукциясе кертүне туктатылды. Моны нигә әйтәсем килә, чөнки яз вакыты халык Тавык чөе белән шөгыльләнә башлады. Моңа читтән керткән очракта да авыл советлары сез дә күз салсагыз да ед, ветеринария берләшмәсе, белешмәсе булсын и аларда. Но безнең үзебезнең районда да җитәрлек инде кошчылык фермалары, сатырдай. Тәк, бүген көндә безне борчыган проблема белән котыру авыруына тукталып китәсе килә. Соңгы араларда төлке белән бәйле мөрәҗәгатьләр күбәйде. Көн саен диярлек. Йә төлке грипп эт белән сугышкан, йә төлке грипп үлгән, йә башка терлекләр белән контактка кергән һәм башкалар. Беренче март көнне Актаныш авылының 50 нче кварталында иртәнге якта төлке шәхси секторга, беренче хуҗалыкка кереп, этләр белән сугыша. Моны инде без тиз арада авыл советы белән берлектә Илһам сәбәләнүш белән һәм Охотсоюз представиты белән оешу сәбәпледер инде, дип әйтәсем килә, тиз арада төлкене тотып, аны үтереп, шул без төлкене анализга җибәрдек и үзенең положительный кайтты. Ике-өч сәгать эчендә ул 50 нче кварталның унбиш өенә кереп этләр белән сугыша. Шуңа инде Сакланырга димен, гәрчә һәрбер авылда да контроль тоторга ия. Шулай ук бишенче март көнне тагын бер очрак Татарстан Татар Суыксу авылында булды. Ярый әле анда лаборатория да тикшертеп кайттык инде, бозауның анализларын биреп, алар отрицательный чыкты. Ну, моны әйтергә кирәк, тоже унбишенче февральләрдә төлке кереп, лапасында яткан булган, хәбәр итеп төркин аннары уничтожать ителде, ну малларны вакцина казалды, ну бөтен теге бозау гел шикле жур бешенство га ошатырылган сәбәпле булып без аны тикшерергә илттек инде. Так, җиденче мартта көнне инде Актаныш шәкәр фирмасының тыңнамас бүлекчәсе шырлык лагере дип әйтелә инде, анда безгә хәбәр керде, төлке, үлгән төлке бар дип, Без аны алып кайттык. Анализга илткәник, ул тоже положительный реакция бирде. Безнең инде бу хуҗалыкта да хәзер тыңнамас өлеше бу карантинга куелырга тиеш була инде. Шуңа күрә безнең хуҗалыкларда этләр, песиләр менә бу бозау, бозаулату бүлекләрендә бик күп песиләр. Шуңа ул песиләрдән арынырга. Алла сакласын конечно, алар да төркө кереп анда силәр белән сугышып, аннары кеше белән контакт, инде маллар белән контакт булырга мөмкин. Шул минем әйтәсе килгән сүзләр. Ә безнең төрке ава барамы? Ава башылары? А? Нәй? Ильнар?

Мокыты шул аның, дөрестән дә, төлкенең котырганчы ага башлыклары сездән дә соралабы, әйдәгез, кайда, нәрсә, что, почему, ахат хозяйство әйтелгән, сезгә әйтелгән, шуның буенча дәвам итегез эшегезне, давай. Вакцинациясе барамы аларның?
Вакцинациясе барамы төлкеләрнең? Төлкеләр аны көздә таратылды безнең төлкеләргә вакцинасы, язда пока юк әле ул.
Авашлар, бер көн сөйләштек бит, үзебездә нинди ни, охотниклар дидек бит инде, алар белән берлектә давай ни, тоже бу төлке вопросы ул безнең районнан китереп чыгармыйк без моның буенча, серьезный мәсьәлә дип әйтер идем мин, ото тегендә тора, монда көн саен иртән информация керә, шуңа күрә моны серьезный карасагыз иде.